Rabbitti waa qindeessuu dhabuudha. Wanni Rabbiin dirqama isin irratti godhe gartee, wanni Rabbiin isin irratti haraam godhe gartee, Rabbi irratti Rabbiif waa hila godhuudha jecha. Haaya. Wabil waalidayni ihsaana ammaas gartee haadhaaf abbatti tola ooluu qabxii Rabbiin itti isin ajajerraahi. Dheengaddas qabxiin nuti ilaalle akkanuma ja'a.

Ayaa qabxiin hedduu guddaa kun qabxiin tokkicha kun. Ilaa qawlihi ta'aalaa kan jedhu kana takka takkatti adda baasnee laaluu qabna jecha. Suuraan ammaan tana gartee wanni kun irraa dhufe suuratul an'aam ayata dhibba tokkoo fi shantamii takkaffarraa qul ta'aalaw atlu maa harrama rabbukum alaykum namni quraana sin bira jiru bantanii laaluu dandeeysan jecha. Qul ta'aalaw atlu maa harrama rabbukum alaykum ayanni jedhu suuratul an'aam ayata dhibbaaf shantamii tokkoffarra jira. Suuraan An'aam suuraa jahaffaadhati. Suuraa jahaffaa ayata dhibba takkaa fi shantamii fi takka jecha. Suuraa An'aam ayata dhibba takkaa fi shantamii takkaffaa. Takka ammoo Qur'aanni keessan gartee Qur'aanuma baramaa kana kan namni hundi itti fayyadamu kana yoo ta'u taate saffaa dhibba takkaa afurtamii saddeettaffarra jira. Maybe saffaan isaa wal dhabuuf jecha. Har'a hanga asiin laalla jecha. Maal je'e? Allaa tushrikuu bihii shay'aa je. Rabbitti waa takka illee hin qindeessinaa jechuudha ajajni Rabbiin dabarse. Achi booda hoo? Wabilwaalidayni ihsaanaa haadha abbatti tola oolaa jechuudha dabarsee. Wasiyyaa ergamaa Rabbiiti qabadhaa gaa kun hundinuu. Wasiyyaa ergamaa Rabbiiti. Walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin. Kana qofaa miti

San gaa tafsiila ogarra deebinu finnaa. Naxnu narzuqukum wa iyyaahum isinii fi isaanis nutitu sooraa ilmaan keeysanii fi isinis walumaanuu nutitu isin sooru jira rizqiin nu bira ka waan rizqiin isin biraa takkatti yaaddanii ilmaan keeysan hin galaafatinaaya. Zamana dur ummanni Qureeyshii Qureeyshi qofaa miti Arabni zamana jaahiliyyaa keeysatti ilmaan fi awwaaluu turan jaan ilmaan shamarranii awwaaluu turanii Isumaa lubbuudhaan jirtuun baanaa beekaa duuteeti miti. Isumaa lubbuudhaan jirtu firra awwaaluu turan maaliif jennaan takkaffaa qabeenya dhaba sodaadhafi. Lammaffaa immoo dhaba sodaa qofa osoo hin tahin boodana saphlestii. Akka hin taanetti kara hin taaneen gartee waan hin taane naf fiddee maqaa kiyya ganda keessa xiqqeessiti waan jedhu gubbaa dhaabbatanii. Sadaffaa immoo intiqaasatti beekan intala dhalaa arkachuu kana jecha. Saphilinatti beekan xiqeenyatti beekan ummanni yeroo san keessatti. Walaa ummata san qofaa miti.

dhalaaf dhiirti wama takkaan waan itti adda bahaniin hin qaban walaakin ammoo walaakin ammoo nama tokko jidduutti haqa dalaguu jechuun nama lachuutu wal qixxeessuu jechuu miti. Isini galee isaan lachuutiifuu wal qixan kan nuudhaa isaan lammeen wal qixxeessuudhaa deemaa jetteeti nama lama filattee as baaftee namni tokko isaan keessaa qarshii kudha shaniif harkaa qabaa namni kaan ammoo harka duwwaa dhaabbachuu jira. ati qarshii 25 farkaa qabda jechuu qarshii 25 farkaa qabda isaan lachuutiin wal qixxeessaa jetteeti nama qarshii 15 qabu tokkoo fi harka duwwaa jiru as baafte qabadhaa waan isin jiru kana. Silaa qarshii 25 kana akka haqatti adda qoodu jettee namni ala dhaabbatee ilaalu akka haqatti adda qoodu meeqa beeka qarshii 12 shilingii 12 shilingii adda qoodutti kasi beeka. Isaan lameen wal qixxeessuudhaaf ammoo akki sirrii ta'u kami? Qarshii shan ka qarshii kudha shan qabu kanaaf kannitee isa kaaniif qarshii diidam kannitee isaan lachuu diidama akka dhaqan godhuudha jecha. Equality dhaa fi justice waan jaantu jira. Justice ni waan biraati, equality waan biraati jecha. Addunyaan ammaan tanaa justice dhiisteeti equality tti fiiguu eegalte jecha. Maaliif jennaan gaafa equality bira dhuftee amantii shakkisiisuu dandeessi waan ta'eef warra qalbii dadarreedha.

badiilee gurguddoo jecha diliilee gurguddoo maa zahara minhaa wamaa baxana waan isiirraa mul'atee fi waan isiirraa dhokates jecha yaani waan agartan waan arkamu tahuu waan dhokataa tahuu jecha fakkeenyaaf maal faadha kana insha Allah boodatti deebina dhiifama xiqqoon harkaa beetii wanta jechaa jira hayyee walaa taqtuluu nafsa allatii harrama allaahu illaa bilhaqqi lubbuu rabbiin isii tuquu haraam godhe isii ijjeesuu haraam godhe takka illee huu hin tuqinaa illaa bilhaqqi haga isiin haqa godhattutti jecha haqa godhachuu immoo dheengadda dubbannee turre jecha namni nama ajjeese ajjeefameet irraa kafalama ka ajjeesu immoo atuma hobboleessi irraa ajjeefame osoo hin tahin mootii biyyaatu tartiibaan nama kana fidee haddii irra dhaaba jecha takka immoo diyaas kafalchiisee namticha kana qasaasa jedhaniin maqaa isaa qasaasa san fidee irra dhaaba jecha

Kana qofaa miti jee egaa amma rabbi walaa taqrabu maala liyatiimi illaa billati hiya ahsan. Walaa taqrabu ittiin dhihaatinaa maala liyatiimi qabeenya yatiima ittiin dhihaatinaadha. Yatiima jechuun ilmoo waggaa kudha shanii gaditti abbaa dhabe jecha. Takka ammoo intala abbaa dhabdee yatiima jaamti jecha. Waggaa kudha shanii gaditti haadha dhabuudhaan yatiiman ja'amtu takka ammoo wagga kudha shanii ol tahuudhaan yatiiman ja'amtu namni gari garii abal kun bar yatiimaa siin jaan amata soddomii afurii bar tunis xaaxaadha jecha hiikaasi wallaalu wagguma kudha shanii gaditti maal je'e walaa taqrabu maala yatiimi illaa billatii hiya ahsanu illaa billatii hiya ahsanu jechuun maal jechuu akka gartee irra karaa gaariidhaatiin malee jecha illaa billati hiya ahsan karaa irra gaariitiin yoo ta'e malee illaa akkamiin malee billati hiya ahsan akkaataa itti fayyadamiinsa irra gaariitiin itti fayyadamiinsa irra gaarii kamii ilmoo tanaaf dalaydee tirfeessuudha jecha qabeenya isaanii bakkaan gahuuf jecha hattaa yabluga ashuddahu haga gartee bakka dargaggummaadhaa gahuu jecha

Alkayla jechaan saffarrii jecha. Keyliin saffarriidha beeka. Okkotee keessa wani naqan ni saffaran ja'an malee ni mizaanan hin ja'amu. Ni madaalame hin ja'amu ni saffarame ja'ama. Xaasaa keessa wani naqame aannan hogga xaasan nayxee saffartu saffarrii ja'an malee madaallii hin ja'amu sun. Keyliin saffarrii sani jecha. Wal miizaanaan ammoo madaalliidha kiilogiraamaan giraamaan ka mizaanamu sani jechuudha. Bilqisxi jechaan maal je'e? haqaan gartee waan san sirritti firraa eegaadha bittiif gurgurtii keessatti hogga waan takka dalaydan haqaan haqaan osootti hin dabarre osoofitti hin dabarsine jecha tirfis hin gootu irraa isin xiqqeeffattu jecha waylu lilmuxaffiini jira waan ta'eef hayyee laa nukallifu nafsan illaa wusacahaa yoo dubbiin akkana taate beeytanii ni ulfaatti waa takka illee dabarsinaa waa takka illee fudhatinaa dhaa yoo taate Nama kana giraamni lamaaf giraamni sadi jala dabruun numa jira. Wanni kun hoo akka je'ee namni booda deebi'ee hin gaafanne fi Rabbiin subhaana wa ta'aalaa maal jee laa nukallifu nafsan illaa wus'ahaa. Afwan yeroo takka.

Hayyee deebine. Haaya. Hayyee egaa maal jennee maal jenne laa nukallifu nafsa illaa wus'ahaa namni kun akka if hin birranne takka ammoo xixiqqoo isa jala dabartu hundaaf akka alaan alaan oolle akka hirriban dhabne rabbiin maal jedhe laa nukallifu nafsa illaa wus'ahaa lubbuu takka laa nukallifu dirqamarran keenyu takka ammoo hin xixnu jecha nafsa lubbuu takka hin rakkinu illaa wus'ahaa haga dandeettii isii malee Haguma dandeeytii isii malee humna isiitii ol dirqama irra hin keenyu jecha yaa'anii maaliif giraamni tokko as dabre giraamni tokko maa gamas dabreen hin jettu. Haga giraama kudhanii giraama kudha shaniitti illee ta'uu ni mala wanni kun maal irratti gaa midhaan irratti baay'ee dahaba gubbatti giraama kudha shan qofaan na bira dabreen hin taatu beektaa dahabni fi giraamaan safarama waan ta'eef jechuudha. Waan kiloogiraamaan safaramu keessatti giraamni tokkoo fi lama waa takka rakkoon qabu jecha ammoo gaafa sunummaan gama dahabatti gad siqee fi giraamaan safarama waan ta'eef sun zulmii taha jecha dhumarraa nama gaafachiisu.

hayyee quraan isinii dhufemma
ee ustaaza dhufee
hayyee haya kunoo kajalaa kana kunoo bakka ma jiru kana gartan ilaa kana ture ka duraan irraa jalqabne jechuu san booda immoo walaa taqrabuu kanarra jirra ammaan tana laala asirritti

dhaalikum waan as olitti tarreeyfame kana guutuu saha wassaakum bihii itti isin ajaje jecha wassaakum bihii rabbiin itti isin ajaje aslumaa harrama rabbukum jennee miire rabbukum sanitti ol deebi'a bihiin kun jecha rabbiin keeysan waan isinii dhaamee jiraa maal rabbiin maal nuu dhaamere maal nurratti haraam godhere waan dila dubbanne san haraam nurratti godhe waan dila dubbatame kana gartee nurratti dirqama nurra kaa'e jecha ذَٰلِكُمْ Waan as olitti dubbanne kana wassaakum bihi dirqama isin irra kaaye la'allakum tadakkaruuna akka isin yaaddaniif jecha akka isin gartee gorfamtaniif borii keessaniif akka isin gorfamtaniif aakhiraa akka yaadattaniif jecha aakhiraa akka yaadattaniif rabbiin akkana isinii godhe

takka ammoo karaa qal'aa osoo karaan bal'aan bareedaan kun jiru karaa qal'aa gartee xurree ganda keessa deddeemtu jalan deeminaa walaa tattabicuu jalan deeminaa assubula karaa xixiqqaa jecha takka ammoo xurree xurreen tun maali jennaan waan gartee karaa guddarraa nama meeysaati jecha waan mashguula isin godhuudhaan hin malle mashguulan tahinaa jechuma waan bid'aatii fi kana kana waan haarawa abbaan fideetti fi dararuun wajjiitti fi hin dararinaa jecha waan rabbiin isinii fideetu isinii geeyaadha

Allaa tushrikuu bihii shay'a wanni rabbiin dhoorke tan jalqabaati allaa tushrikuu hin qindeeysinaa jechuudha dhoorke bihii isatti qindeeysuudha dhoorke shay'a wama takka illee huu eeganaa hoo maal je'e rabbiin wabil waalidayn immaas haadhaaf abbatti ihsaanan tola oolaa jechuutti ajajee dirqamni rabbii tokko kana jecha dhoorkaan rabbiitis tokko kana qaala ibnu mas'uudin

Alfawaahisha munkarri badii xixiqqaadha fawaahishni badii gurguddaadha waan haddii dirqama godhatee jedhan ulamaa'iin gariin hogga gartee isaaf haddii kaayanifumaafuu waan haddii takka ammoo rabbi biraa gartee qixaanni wahii irra jiru jecha qixaanni duniyaa irratti hin baana beeka ta'a akiraan baana ta'a akiraa qofa taanaan sun maal jedhamti munkara jedhamti jedhan walaakin gaa kun gaa tafsiira gama tokkooti gama birattis tafsiira hedduu jira Ammoo asirra wanni hubannu maali? Walaa taqrabu ittiin dhihaatina alfawaaxisha badiilee gurguddotti. Maa zahara minhaa wamaa baxana maa zahara minhaa waan isiirraa mul'atee fi maa baxana waan isiirraa dhokate. Kan mul'ate maali? Kan dhokate maali? Reefu dubbachuu keetiin dhiise. Kan mul'ate kun maa zahara minhaan kun maal faadha jennaan? Fakkeenyaaf farshoo faa dhuguu nama duratti farshoo dhuguun shuuf farshoo dhuguun fawaahisha nama duratti hogga magaalaa keessa baatee dhuyde faahisha jecha wamaa baxanaan tun ammoo waan abbaan garaa keessa dhoyfatee balleessus ta'uun ni mala takka ammoo waan dhokattee ifumaafuu gartee farshuma tanaa dhokattee yoo dhuyde wamaa baxanattis deebi'uun ni mala jecha isummaanuu akkasi maa zahara minhaa waan isiirraa mul'atee fi faahishaa tanarraa wamaa baxana waan isiirraa dhokates walaa taqtuluu hin ajjeesina yaa namana jecha hin ajjeesin

Bareedadha. Fayyoo, Walaakin an- baay'ee- akka- akka akka jam'ii naa gootan hin barbaade, akka waliin naa qabdan hin barbaade. Waan dhengata dubbanne takka jira qabxiilee gurguddaa dhengata lafa keenya qabxii shan jennee.
Ah, ustaaz, ee, taa. Qabxiilee shanan san gubbaa dhaabbannee hogga laallu. Allatii harrama Allaahuun kan Rabbiin haraam godhe lubbuu afran sani jecha. Lubbuun shanaffaadhaa san ajjechaan si haraam hin qabu. Muhaaribni ajjechaan isaa haraama hin qabu jecha. Lubbuun isaatu muharrami miti ajjeesuun. muhaaribni si jeesuufuu deema ammoo san bira hoggachi dabarre hoo illaa bil haqii jira ammaas yoo isaan haqan godhatin haqa godhachuun san takkaffaa gartee muhaaribummaa isaa itaakka lammaffaa ammaas namni haqa godhatu eenyu faadha jennaan nama ta'u gartee nama muxsan nama fuudhee haadha manaa qabu hattaa bakka kanarratti gaa xiqqoo tafsiila gudda barbaada namni garigarii kitti beeku Namni zinaa dalagu numa ajjeefama beeka. Akkasuma naf fakkaata namni hedduun kan itti beeku. Walaakin namnummaan zinaa dalage kunuu akka itti ajjeefamu qabaa, akka itti haddiin irra dhaabbatu qabaa. Namni kun yeroo san dura haadha manaatii waliin wal arkee walitti dabalamee jira moo osoo walitti hin dabalamin ta'e wanni kuni kun hundi ilaalcha keessa galeetiti achi booda hukmiin kun fudhatama jecha. Walaakin asirratti gaa wanni jedhu maali? maal jee illaa bilhaqi jennaan fakkeenyaaf ka zinaa bacda alixsaani eega namta hogartee fuudhee alaa gale booda zinaa yoo dalagee ajjeechaa haqa irratti namtichi kun taakka biraa as deebi islaamumma irraa gara galu riddaa jenna jecha riddaan tunis waan xukmii hedduu takka ta isii cinaa jirtu qabdi riddaan xukmii mataa ifii bal'aa qabdi zinaan xukmii mataa ifii bal'aa qaba Kana male ammaas gartee qasaasa faa jecha nama nama ajjeese akka irraa kafalatantu jira. Amma namni keenya nama nama ajjeese numa ajjeesanii beeka akkas moo kam? Walaakin shari'aan islaamaa eega tokkichi sun silattuu lubbuun isaa baatee kute kan lammaffaa kun maa lubbuun isaa baatii miti maatii gaafadhaafii jaa. maatii gaafadhaafii maatii gartee gurbaan irraa du'ee san maatii gurbaan irraa du'ee san waliyyii silaa gartee mucaa namni irraa du'ee san akkami nama kana ni jeefna moo ni dhiifna ja'aani isaan san keessaa waliyyoota kana keessaa namni umriin isaa bakka waan kana murteessuudhaa sinna rushdi namni hin geenye takka ammoo namni gartee sun albuluuq hin geenye waan takka murteessuu hin dandeenye haga namni sun umriin isaa waggaa kudha sadan takka kudha shanan san gahee haa ajjeefamu takka haa hafu jedhutti namtichi kun lubbumaan jiraata beekaa haa ajjeese kun. Wanni kun har'a aaree isinitti taateen se'a. Akkas fakkeenya nam tokko nam tokko ajjeese jenna. Nam tokko nam tokko ajjeese. Namtichi nama kana ajjeese kun qabame harka mootummaa seene mootummaa biyya gartee islaamummaadhaan bulchitu. Haa ajjeefamu eega ja'amee booda waliyyiin namticha jeefame kana namti- waliyyiin namticha du'e sanii jecha ka gurbaan kun ajjeese jiraa miti waliyyiin nama sanii hundi yaamamee waliyyi jechaan warra gartee isa dhaalu jedhan hundi yaamameetiti irraa dubbadhu ja'ama jecha ni jeefna moo ni dhiifnaa nama kana waliyyiin hundi haa ajjeefamu yoo jee ni jeefama waliyyii keessaa namni tokkichi hin ajjeefamin jennaan ni hafa jedhan lubbuun nama sanii Maaliif jennaan kana gartee shari'aan islaamaa lubbuu namaa tiisuu barbaaddi akka malee akka malee lubbuu namaa tiisuu barbaaddi jechuudha. Kanaaf lubbuun taanuu dabartee ta namaatti idaanaadha isinii galee. Waan akkanaa kanatu jira bal'aadha shari'aanii. Kanaaf rabbiin lubbuu rabbiin ajjeesuu haraam godhe hattaa lubbuu nama ajjeeftee rabbiin akkanatti isalaashuuf. Tama nama ajjeefte sanuu eega tokkichi san gartee bahee dabaree du'ee jiraate Maa ka biraa gubbaan daballaa miti jettee gartee nama sana amansiisu jecha wanni jiru. Haqni rabbii ka jiru sani jecha lubbuu namaa tiisuu irratti. Ammoo nam tokko akkanuma lafaa ka'ee nama ajjeesuun hormaan isaa namuma san dabarsu jecha ajjeesu taate jecha. Illaa bil haqqi haqaan maletti kan ajjeefamne haqaan ajjeesu wanni jedhan ammoo qabxiilee hedduu jira jenne fakkeenyaaf nama gartee muhsana ta'ee kee zinaa dalagee sunis ahkaama bal'aa qaba jenne nama riddaa keessa seene sunis ahkaama bal'aa qaba jenne istitaabaa jira maaltu jira waa hedduu jira

haraam irraa nama eeguu badii irraa nama tiysuu kana wassaakum bihi allahaan itti isin dhaame isiniif dhaame je waan kana wassaakum bihi rabbiin isiniif dhaame la'allakum ta'qiluun akkasin aqlii godhattanii ajaja rabbiitii fi dhoorgaa rabbii kana ilaaltanii irraa deebitan jecha ka rabbi itti ajaje hojjettanii ka rabbi irraa dhoorke irraa deebitan jecha maal je walaa taqrabuu je walaa taqrabu yaa jarana